Nadir bey, Qırımda, Qırımğa köçken soñ siz başta qırımtatar tilini yahşı bilmey ediñiz. Soñ ögrendiñiz. Nasıl etip ögrendiñiz? O, uzun bir yol ve uzun bir ikâye. Çünki menim qurantamda qırımtatarca qullanma edi. Men, menim babam Qazan tatarı, amma biz beraber yaşamay edik köp vaqıt. Ve men ösken yerlerimde, Başkortstan ve de Tatarstanda qırımtatarca laf etken soyları yoq ediler demek mümkün. Qazan tatarca ne qadar da bizim tilimizge oşağan bolsa, amma başqa bir til, bunıñ içün O zamanları, altmışlı-yetmişli yılları, qırımtatarcanı quvanmaq, qazantatarı dıñlartmak içün o yerlerde bek acayip bir şey bolur edi, iç kimse añlamas edi, qaysı bir tilinde sen laf etesin dep. Bunıñ içün ve esalet men oturğan yerimde köbüsi, er kes rusça laf ete edi. Bazı kişiler de eski sovet devirinde, Muhtar cumhuriyette vaziyeti bilmey ediler, amma, meselâ, men turğan şeerinde, Oktâbrskiy degen, o Başqortostannıñ ve Tatarıstan arası bir kenarında bir şeer, onda atta başqortça öretken mektepleri yoq edi. Eki dane internat tatarça dersleri bere edi, amma normal şekeli yirmi dane ziyade mektepleri ep rusça. Dersler bere edi. Bunıñ içün ne luğatlar bar edi, ne ders kitapları bar edi. Atta qazan-tatarcanı da öğrenmek mümkün edi, qırımtatarca demem. Lâkin Orta Aziyege barğanda, tatil zamanları, bütün menim tuvğanlarım, tanışlarım Aqrabalarım toplanıp bir yerde, toy bolsun ya sadece qunaqa kelgen soyları, soqaqlarda, bazarlarda ep qırımtatarca laf ete ediler ve meni pek qızdıra ediler. Çünki, meselâ, beş-altı saat ya bütün kün oturğanda, menim etrafımda er kes tatarca laf ete, men iy bir söz añlamaymın, ağır bir zaman edi, lâkin aynı zaman öğrenmek imkânsız. Bir şey. Bu sebepten balalıqtan erte balalıgımdan menim balaban bir hayal edi, ana tilini öğrenmek. Anam o oca tügül, ekim, bunıñ içün meni öğrendirmege onıñ imkânsız dikeni bar edi. O özü tabib olaraq da tili bile edi, amma başqa bir kişini öğretmek onıñ yolu bilmey edi. Qartanamdan bir qaç sözleri öğrendim, amma o da kene ölüne qadar da rusça yahşı bilmey edi, onıñ bek öyle avır qırımtatar telâffuzu edi, rusça vaqtsa edi o. Biz omanda kene de rusça vaqta edik. Belki yirmi beş yaşıma qadar, aytayım, men qırımtatarca yirmi beş söz bile edim, selâm aleyküm, sağ olun, qalñız sağ olun, bu qadar, meselâ. Onıñ içün, aña da bir qaynağı, bir yeri, bir çare tapmaq, qayda, qayda, qaysı bir yerde onı, ana tilini öğrenmek, bir, ya imkân, ya bir çözüv tapmadı. Lâkin men Soñki yılları oturğan yerine Qazan şeerinde, onda da universitet bar edi, şimdi de o bar, tatar tiliniñ fakulteti bar edi, amma kene de onda köbüse avullardan, tatar avullarından kelgen balalar öğrene ediler, olar tabiy kene de normal şekilde tatarca ögte ediler, birinci o Qazan tatarca, ekincisi tatarca eñ başından bilmegen kişige de Tatarcanı atta Qazan içinde öğrenmege kene de imkânsız edi. Men bir zaman seksen sekizinci yıl dekanıña bardım, bir professor apayı, dedim, nu, nasıl bola eken, Tatarstan baş qalasında Onıñ bir tatarca öğrenmege yer yoq. O, bir ay içinde olar al etip tatarca kurslarnı açtırdılar. Onda birinci derske yetmiş altı kişi keldiler. Köbüsi tatarlar, amma tatarca bilmegen soyları. O kurslardan Tatarstanda balaban bir iş başlandı, çünki böyle de istegi ve ihtiyacı duyula edi ve köp tatar ziyalıları yaş nesiliniñ tatarca bilmegen soyları, şiir balaları, olar da ana tilini ögrenmek içün hayalda buluna ediler ve şu kurslarda kelip başladılar. Lâkin başqa bir problem çıqtı, çünki kene de atta qazantatarca ders kitabları yoq edi, atta onıñ sözlükleri ya luğatları cetmey edi. Meselâ, mında da dayım, sen endi bu tilni bilseñ, avuldan kelgen soylar ya Kurantadan kelgen soy, o zaman devam etmek mümkün edi, amma sıfır! derecesinden oña başlaycaq bolsañ, ne usuliyet bar edi, ne ders kitabarı bar edi, ne kursı bar edi. Olar eksperiment dayınday başladılar. Men bu kurslardan tatar tiliniñ grammarınıñ temeli öğrenip başladım. Demek, zamanları, fiil, sıfat, bilmem ne. Bu qadar, amma bek ağır kele edi o zaman. Soñ da, Qırımğa qaytqan soñ, men şu birinci basamaq, eñ primitiv, eñ sade seviyesinde bilgen tatar tilini, qırımtatarca, Ni muqasiye etmege başladım. Menim tabiy bir imkânım bar. Demek, meselâ, qazantatarca da bolsa da, kittim. Qırımtatarca demek, kettim. Bu qadar, ya Qazan Tatarcada bolsa da bulacaq, meselâ, Qırım Tatarcada bolacaq demek. Bu şeylerni qullanaraq da men şu paralellerni öğrenip, Qazan Tatar tiliniñ temelinden başlap, yavaş-yavaştan bu temelini Qırım Tatarcanıñ telâffuzu, sözleri, grammarı ve başqa inceliklerini qoşıp, Ve meclislerde, toplaşuvlarda qırımtatarca qaysı bir sözleri qaytara-qaytara aytılsa edi, meselâ, ciddiy. Bir zaman oturıp, bir onı diñlep, o, ciddiy bir mesele. Mesele men bile edim, çünki meselâ o, arapçadan çıqqandı, onı qazan tatralar var, amma ciddiy sözü bilmey edim. Lâkin o ciddiy bir mesele kontekstini alıp, derin añladım, seryozno demek. Bir kere dedi, cidi başqa dedi, köp sözleri bu şekilnen öğrendim. Ondan soñ, doqsan sekizinci yıl, men birinci kere Türkiyege bardım. Onda da pek güzel bir sistem quruldı, Türkçe öğretim merkezi, demek bir öyle institut. O, Türkçe, Anadolu Türkçesini iç bilmegen soylarnı on bir yıl, Bağışlañız, on bir ay kurslı tamam ile mükemmel türkçeye de öğretele. Demek, iç türkçe bir söz, bir kelime bilmegen soyu, on birinci aydan, imtiandan keçken soñ, kopozitsion türkçede yaza. Belki o gazeteci bolmaz, kimse bolmaz, amma valla serbest, onıñ bek yahşı usuliyet. Lâkin yazık, men tek bir ay örene edim, lâkin yaqlaşım añladım. Ve bir ay içinde örengen şeyleri az edi, amma aynı zaman soqaqlarda, cemaatlarda, şu bizim diasporamıznı laf etkende, bütün mına şu menim türkçenin bilgi toplağan belgelerim, Qullanmağa ve kerçekleştirmege tırıştım. Türkçe de bek yaqın bir til bizge, bunıñ içün Qırımğa qaytqan soñ men tek türkçe tügül, amma da aynı zaman qırımtatarca tilinde köp şeyleri añlap başladım. Esalet, grammarı, çünki türkçe grammarı bizim qırımtatarca grammarına köre bek detaylı öğretilgen. O, balaban bir tayanç edi, menim içün balaban bir yardım. Soñ tek praktik. Meraqlı bir şey, men özüm de onı qaradım özüm de. Men qırımtatarca pek yaman bilgen zamanı, qırımtatarca laf etkende başqa kişilerniñ, men köp zaman da izah ala edim. Dediler, a, taşla, qırımtatarca laf etme, iç añlaşuvlı tügül de söyleysiñ, dep. Men, yaman bir adet. Çünki ana tilinde laf etmege ya söylemege tırışqan kişilerni onı toqtatmaq tügül, onı aydatmaq kerek. Ay, maşşala, devamat, ne bilmeysiñ, ayda yardım eteyim sağa, telâffuznıñ üstünde külmek ya başqa, o, yaman çirkine bir şey. Amma o meni toqtatmadı. Menim karakterim bam-başqa. Bunıñ içün ana tilini ögrenecek bolsañ, bir qaç şartlarnı indi uyğunlandırmaq kerek. Birinciden, utancı taşla. Men bilmeymen de, añlaşıla bulırmı, bulmazmı, demek, onı şilip taşla. Başqa bir kişini toqtatacaq seni bolsa, onı diqqatı qoyma. Çünki seniñ balaban ve ciddi bir maqsadıñ bar, ana tilini öğrenmege. O qadar da aqmaq bir bolsa seniñ yolunda, seni yardım etmegen soylar, aksine, keder etecek bolğan soy, onı taşla, unut onı. Üçünciden, praktik kerek. Ne qadar da, ne qadar telâffuzu yahşı bolmasa, ne qadar sözleri bilmesen, amma tırış-tırış, men bilmeyim, valla, özüm bilmeyim, nasıl o çıqa edi, men tatarca o zamanları lafete başlağanda iç bir zaman rus sözleri qullanmadım, qoşmadım. Amma şart qoymam. Meselâ, başqa sözü bilmesen, rus sözü qoş, amma devam et. Çünki tek sözlerniñ bilgisizlik içün seniñ eñinde toqtaşı bolmasın. Soñ, bugünki zaman, eski zamanlarğa köre, ders kitabları bar, luğatları bar, kitabları da bar ve köpmi-azmi qırımtatarca bilgen bizim etrafımızda kişiler bar. Demek, ne qadar sen olarnıñ laf etseñ, Bir-iki daqqa tügül, saatlarnıñ vaqıt sen, o qadar saat serbest bolacaq. Lâkin bizim tilşınaslıqlarına bağlan bir talabım bar. Çünki, meselâ, tükânlerde, başqa yerlerde, köp yerlerde tapmağa mümkün. Meselâ, datça, üç aftada, nemsece, üç aftada, inglizce, üç aftada, bilmem, ya iki ayda, şöyle kursları. Şimdi, CD-de. Disklerde şu bilgisayar aşasına qullanğan çeşit programmalar bar. İntensiv ya etkili til kursları, ne içün bizim tilcilerimiz bu zamana qadar şu bilgisayar bir programma endi öretmediler, onı qoyıp da ondan til örenmege? Bek qolay bir iş. Şimdi er kes quvvaqlarını cöre. Qoydın şu programmı, cüresiñ, duyasıñ da endi aqlana kele. Köpsüler tilde tek suniy ya isalet tırışqanlarından çıqmay. Bazı zaman o, yol boyu kibik da. Demek, sen onı diñleysiñ, seniñ aqlıñ çalışa, sen özüñ tüşünmeysiñ onı, amma qulağına kelip, ta endi rerişip aqlında yeri ala, soñ da özüñ da şaşasıñ, neden onı bilemiñ dep. Amma bir zaman keldi, aqlında qaldı, kerek zamanı ortağa çıqadı ve sen onı quvanasıñ. Bu şey de pek. Menimce, şimdi akademik araştırmaları, nu, belki kerek şey, onıñ tilşınaslıqları nurlısız bolmay. Lâkin, menimce, bizim til ocalarımızğa ve Tışnı zövqlarına eñ birinci, eñ sıcaq, eñ qıçırğan maqsat, bu intensiv kursı öğrenmege.
Ocam, mına oquv sizge yardım ettimi? Yani kitaplarnı oquv, gazetalarnı oquv, qırımtatar tilinde, elbet. Bu usulnı siz faydalandınızmı? O,
ne aytam, işte bek az. Çünki, meselâ, soqaqtaki deylerdi Türkiyede, demek, halq arası til ve kitap tilleri, gazeta tilleri, o, pek farqlı, pek farqlı. Birinci adımda sen tilni ögrenecek bolsañ, kitaplardan ya gazetelerden onı ögrenmege belki mümkün, Amma men onı quvunmadım. Men köbüse şöyle qonuşmalardan biriñ öğrendim. O, bir derecede öğrengen soñ, kitapları ve gazetleri de oqumaq mümkün. Amma bazı gazetlerde, meselâ, Yañı dünya bolsa, bir zaman onı menim urusça aytılğan bir soylüşim qırımtatarca çevirdirip qoydılar. Men onı oqup başladım, becermedim. Çünki Yanı dünya gazetesinde o zaman, şimdi bilmeyim, endi köbisi arap ve fars sözleri qulana edi. Halq, türk, türk tilinde onda sadece afiksleri qaldı, ketti, keldi, oqudı, bu qadar, meselâ, amma sözlerin Tamırları köbüsi arapça ve farsça edi. O, resmiy bir til, o ağır edi menim içün.
Nadir bey, mına, aileden. Amma, amma,
o zaman men balalar kitabları oquy edim. Masallar ve onıñ tili biraz sadece, sadece onı oqumağa ve eski adetli, usulli. Körene edi bu til. Bunıñ içün masqaranı oqup da edim. Men bir fayda aldım til içün. Yahşı.
Ailede qırımtatar tili müitini yaşatmaq içün, canlandırmaq içün nasıl yollarnı köresiñiz?
Birinciden, menimce, tek aile içinde bu tilni canlandırmaq mümkün tügül. Bu dünyada iç bir til tek aile içteki bir til bolıp da yaşamay. Bütün tilleri, bu dünyada bolğan ve peyda bolğan tilleri olar cemaat içinde ya toplum içinde qullana ediler. Onı tek aile sıñırına ne qoşulğan tilleri köpmi-azmi bir zaman da öle ediler. Bunıñ içün tek qoranta içinde onı aydıñız, qoranta içinde onı saqlayıñız, dep dinde şu sloganı kötürgen soyları olar da yalan aytalar. Demek, o qorantanıñ işi tügül. O qorantanıñ işi tügül, o bütün cemaatnıñ işi. Lâkin qoranta içinde ana-baba öz arası ana tilinde laf etse, balalarğa balaban bir tesir eter. Amma meni, menim qurantam da onı örnek bolaraq alsam, o ağır bir şey. Meselâ, menim kiçkene balamda biz tek qırımtatarca ögte edik, beş yılına, yaşına qadar, altı yaşına. Amma şimdi urus mektebine baracaq bolsa, o birinci dersten iç bir şey añlamaz onda. İstedik, istemedik, soñki yıl. Qırımtatarçadan urusçağa da keçtik, balanı urusçağa biraz alıştırmaq içün, çünki mektepte.